U Ġorġ Pisani. B'danakollu dawn mhumiex l-uniċi kittieba ta' teatru li ħarġu minn Għawdex. It-tim ta' lsienna tkellem mal-Kavalier Joe M. Attard sabiex isir jaf aħjar lil dawn il-kittieba.
Naħseb jiena wieħed mill-kittieba Għawdxin li l-iktar imur lura fiż-żmien huwa ċertu Tarcisio L. Scerri. Dan, lin-nies li m'għandhomx l-età tiegħi, u jien għandi 73, ma jiftakruh żgur. Illa għaliex dan trabba tajjeb ġifieri qabel il-ħamsinijiet trabba fi Pjazza Savina meta Għawdex kien għadu ferm mibdul u bla dubju ta' xejn ix-xogħlijiet tiegħu barra li nħadmu Malta fuq il-palkijiet kien jaħdimhom fl-Oratorio Don Bosco. L-Oratorio Don Bosco f'Għawdex huwa l-benniena tal-Palk Għawdxi. Għawdex u l-Palk dejjem imxew id f'id. Hemm biżżejjed ngħidu li fil-Victoria pereżempju fejn ngħixin għandna żewġ teatri kbar, it-Teatru tal-Opra Aurora u t-Teatru Astra. It-tnejn li huma mhumiex biss magħrufin għaċ-ċinema, għall-films u għall-opri, imma wkoll għall-għadd ta' drammi li għamlu matul is-snin. Għandna wkoll hawnhekk fir-Rabat il-Palk tal-Azzjoni Kattolika. Fix-Xewkija għandna l-palk għandna t-Teatru Giovanni. Fix-Xagħra, fin-Nadur, ukoll issib ħafna teatri tal-park, jiġifieri biex nurik li l-park huwa mferrex sewwa m'Għawdex. Maż-żmien l-affarijiet jitbiddlu. Jiena nista' nsemmilek pereżempju t-Teatru Astra li għal 50 sena sħaħ jiena kont parti mill-għaqda teatrali t'hemmhekk u kont naħdem hemmhekk. Allura wieħed mid-drammaturgi li ġie f'moħħi huwa George Scerri. George Scerri li llum ħalliena, tajjeb li għamel 40 sena u lili kien jgħajjatli għal kull biċċa xogħol li għamel, itella' d-drammi u operetti fuq il-palk tat-Teatru Astra. Ben Hur, pereżempju, pereżempju il-play Gondoliers. Il għaliex dan George Xerri kien jaqleb ħafna xogħol mill-Ingliż u mit-Taljan għall-Malti, iċ-Ċariżant, tajjeb, il-Passjoni ta' Kristu, dan qed insemmilek biss it-Teatru Astra. Marbut mat-Teatru tal-Opra Aurora għandna pereżempju lil Ġanninu Cremona, kittib Għawdxi, awtur Għawdxi, li propju miet eh, fi frar ta' din is-sena eh, fl-età sabiħa ta' xi 91 sena. u f'din il-medda ta' snin kiteb ħafna xogħol anke għall-Oratorju Don Bosco. Jien niftakru pereżempju ħadem il-parti ta' Pilatu fil-Passjoni tal-Mulej, tajjeb u f'partijiet oħra. Ġanninu li kiteb ukoll pereżempju l-Assedju t'Għawdex tal-1551 li jien ħadem fiċ-Ċittadella. Hawnhekk fir-Rabat naf żewġ saċerdoti, il-Kanonku Dun Joe Mela u Monsinjur Sarf Borg, u li t-tnejn li huma kitbu parti ta' plays, b'mod speċjali il-Kanonku Joe Mela li kiteb ħafna play forums u jiena min jaf kemm iċċerjajt minn dawn il-forums. Għandu ħareġ anke erba' volumi u ġabarhom dawn id-drammi ġabarhom propju kollha f'dawn l-erba' volumi tiegħu. Anki Monsinjur Salvbosch għallem ħafna xogħol bit-Taljan u ġiegħel jipproduċa xi xogħol hu stess fl-Azzjoni Kattolika u anke hawnhekk fl-Oratorio Don Bosco u anke fit-Teatru Astra. Imbagħad nsemmu Ġorġ Pisani, tajjeb l-għanja tar-rebbija, is-seta tal-imħabba, Ġorġ Pisani li eh, nies tafu bħala poeta, eh, bħala prosatur, imma Ġorġ Pisani tagħna wkoll drammi tas-sew sbieħ, l-apoteosi li baqgħet tissemma ħafna eh, matul is-snin. Per eżempju, professur Ġuże Aquilina, eh, tajjeb eh, professur tal-Malti li s-sess sabu kol rokna fejn jatina anke xi xogħlijiet tiegħu. Barra minn daw għandna Nino Cremona, per eżempju, ukoll awtorità fil-Malti. Ħallilna ġawra ta' dram il-fidwa tal-bdiewa li nħadmet Malta, nħadmet f'Għawdex u l-istudenti tagħna jistudjawha anke fl-iskola. Dawn kienu kollha kittieba Għawdxin tajjeb li taw daqqa t'id tajjeb biex il-Park f'Għawdex jibqa' miexi dejjem 'il quddiem. Naturalment fiż-żmien l-antik, pereżempju meta semmejtlek lil Tarċisio El Scerri, dan kien jagħmel ħafna fil-melodrama, pereżempju Dar in-Niket, L-Id il-Ħamra, It-Tigra ta' San Ġerman, L-Imħabba marbut mirbuħa minn imħabba, Kobor ta' mħabba, Luċenz ibiddel rixu. Tajjeb li dawn in-nies ta' dari speċjalment kienu jħobbu ħafna t-traġedja. Tajjeb u fuq l-Otto Don Bosco nħadmu minn dawn id-drammi. U anki mbagħad kummiedji ħelwin. Tajjeb, Ġorġ Piżan imbagħad billi kien kittieb iktar raffinat tana mbagħad kitbiet drammi ta' bisħra soċjali. Xi ħaġa li kien jibniha fuq il-ħajja ta' kuljum. Imma n-nies tagħna kienet. E, imbagħad e, minn xi snin law, ħanż ngħid biex nkunu għadna kollox, bdew deħlin anke l-musicals. Tajjeb l Don Bosco u anke t-żewġ teatri tagħna huma magħrufin anke għal musicals li tellgħu minn żmien għal żmien. E, imbagħad tinsiex għandek għandek id-dram raffinat li jsejjaħ l-opra. Tajjeb l-opra wara kollox tidħol ukoll mad-drammi Għaliex mija xejn hija opra imma kantata tajjeb u llum jintefqu eluf kbar ta' liri u f'Għawdex tista' tara l-opra bil-kumdità mingħajr ma tħallas prezzijiet għoljin bħalma tħallas f'La Scala ta' Milan jew f'Napli jew f'postijiet oħra jew ġo l-Amerika jew ġo l-Ingilterra u still iġibu hawn jekk atturi kbar magħrufin mad-dinja kollha tajjeb li jiġu hawn u jieħdu gost apparti li jikxfu s-sbuħija tal-gżira Għawdxija